Экрандагы текстны укып карагыз әле. Я ничек? Аптырашта калдыгызмы? Кыенлыклар килеп чыктымы? Бу җөмләләр нәрсә турында? Чынлыкта бу җөмләләр дислексия симуляциясе. Алар сез һәр сүзне сүтеп җыеп укырлык итеп төзелгән. Дислексиядән интегүчеләр өчен уку бик тә читен эш. Дислексия турында ишеткәч, күпчелек кешеләр хәрефләрне киресенчә күрү, мәсәлән, эне сы кебек уку, яисә сөт сүзен төс дип уку турында уйлыйлар. Әмма чынбарлыкта дислексиклар бөтен нәрсәне дә башкалар кебек күрә. Дислексия фонологик кыенлыклар аркасында барлыкка килә. Ә бу дислексиклар телне белмәүдән яисә хәрефне дөрес күрмәүдән түгел, ә аны дөрес куллана алмаудан интегә дигән сүз. Мәсәлән, сез бакча дигән сүзне ишеттегез һәм сезгә бу сүздән б авазын алып куярга куштылар ди. Нинди сүз килеп чыкты? Акча. Ләкин дислектик өчен моны эшләве бик авыр. Әгәр дә дислектикка контекстта булмаган сүзне әйтсәләр, мәсәлән, галәмәт, аңа сүзне укыр өчен аны иҗекләргә бүләргә кирәк булачак. Га лә мәт. Сүзләрне тану өчен киткән артык күп вакыт дислектикка яшьтәшләре белән беррәттән укырга комачаулый. Алар сүзләрне ничек ишетелә, шулай язалар. Мәсәлән, сәгать сүзен S-A-G-A-T дип, я болыт сүзен P-O-L-O-T дип. Һәм бу күренеш бик еш очрый. Мондый проблемалы кешеләр саны без уйлаганнан күпкә зуррак. Һәр бишенче кеше диярлек дислектик. Дислексия һәр кешедә төрлечә була. Кайбер кешедә җиңел дәрәҗәдәге, ә кайберләрдә озак дәвамлы дислексия булырга мөмкин. Ул шулай ук нәселдән күчәргә мөмкин. Еш кына бер гаиләдә берсенең дөрес язмавын, ә икенчесенең чәй кебек гади сүзләрне дә хаталы итеп укуын күзәтергә була. Дислексия күп төрле һәм киң таралганга күрә, аның барлыкка килү сәбәбе тирәндәрәк ята. Дислексикларның баш мие телне ничек кабул итүенә игътибар итсәк, моны күрергә була. Нейротөрлелек идеясе буенча, һәрберебезнең баш мие башкарган эше һәм төзелеше буенча башкаларныкыннан аерылып тора. Шуңа күрә нормадан тайпылуның теләсә кайсы очрагын да патологик бозылыш дип атарга һәм нормадан тайпылган һәр кешене дефектлы дип атарга ашыкмыйк. Дислексия кебек нейробиологик кимчелекләре булган кешеләр Пикассо, Мухаммед Али, Упи Голдберг, Стивен Спилберг, Шер һәм башка атаклы кешеләр кебек үк тормышта зур уңышларга ирешергә мөмкин. Димәк, дислексикның баш мие менә ничек эшли. Баш мие ике ярымшардан тора. Сул як ярымшар Тел өчен һәм уку ялу сәләте өчен җаваплы, ә уң як ярымшар киңлек фикерләве өчен җаваплы. МРТ тикшеренүләре дислектикларның баш миләренең уң як ярымшарын һәм маңгай өлешен ешрак эшкә җиккәннәрен күрсәтте. Бу дислектикның уку процессы маңгай өлешендә акрынаерга һәм шуңа да күбрәк вакыт таләп итәргә мөмкин дигән сүз. Шушы нейробиологик кимчелек аркасында аларга уку читенрәк. Әмма алар төрле сизү органнарына тәэсир итә торган күнегүләр ясап, үзләренең баш мие эшчәнлеген һәм уку осталыкларын арттыра алалар. Бу күнегүләр сүзләрне кисәкләргә бүлеп, аларны иҗекләр һәм дөрес язу кагыйдәләре ярдәмендә аңларга өйрәтә. Шулай итеп, дислектикларның сул ярым шарлары үсеш ала һәм нәтиҗәдә уку осталыклары да үсә. Мондый күнегүләр бик нәтиҗәле, чөнки алар дисекцияне һәр баш миенең үзенә генә хас үзенчәлекләренә буларак карый. Галимнәр һәр кешенең дә баш мие төрлечә эшләгәнен ассызыклыйлар. Һәм безнең тирәбездәге кешеләрне яхшырак аңлау өчен, дөньяга аларның күзлегеннән генә карарга түгел, ә алар кебек үк уйларга да кирәк икәне турында искәртәләр. Тәрҗемә, Рузалия Шакирова, монтаж, Олинә Галиәхмәтова, текстны укыды һәм тавышлыландырды, Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе, 2018 ел.